things zvatataura zvimwe zvinhu zvaitwa nasatan nozende zvichi akarima minda kuvabereki vedu some 10 15 years ago vabereki vedu vakamitisana vabereki vedu vakarorana vasina mafoundation aichristani handitika ndokubva kwazozvarwa isusu we are most of us weare born in chaos we are born in dysfunctional families we are born when the parents have already divorced Now you come, you are here, you are struggling with self esteem, you are struggling with identity, you are struggling with your emotions.

The only thing that gives me solace, which is my only thing and friend, is my phone. Now, how do I turn phone here? Media is my only source of comfort. I'm telling you. ndozvokuwadza vanhu izvozvi because akanzi ndikakupwanyira identity yako ndikapwanya esteem yako ndikapwanya maemotions ako anytime you get overwhelmed you will look for something to placate your emotions saka you resort to what and the devil says the same devil anokonzera ozoti ah mane nyota oh imwa izvi akagara akagadzirira kudhara uchibva pasirisi ichipera wapa whatsapp whatsapp ichipera ningiri bhanduru wapa laptop laptop magesi achienda wadzoka wapa whatsapp your life is in the television is in media nguva yekuzoti chiri mukati chinonzi chiya chamwari chiya chimbofidwawo hapana time Kana rikundizwa mama. Romans chapter 7. Paul ataura nyaya yakanaka catalog yechiKristu. Anosvika pekuti you know what the things that I do to will is there in me ndinoda kuita zvakanaka asi pandine ndazopedza kuita zvandaita nezvandaifanira kuita zvakasiyana po ari kutora struggle kwete yemunhu anga ari muhedeni yemukristu weshe you go through this struggle because munhu anofamba from a natural man you become a canal man yambotorwa wedhe kuti canal marinzwa canal haasi munhu chero canal munhu akuziva zvamwari munhu atesta zvekudenga agamuchira jesu but pachine zvimwe zvichiri kumuholda zvenyika zviri kunaka zvokuti kuzviregera but unongoita but bhaibheri pane zvimwe zve bhaibheri inenge inongozorambidzawo zvese stere but pane zvimwe zvinenge hazvibvumirwe ai umwe munhu anoziva zvatikuta vanditi but zvemweya ukana uchinama toneziva tokwamana zvechechi ndo zvangu zvajesu ndo zvangu zvekuti vanhu vakakuona uchitadza vanofunga kuti hauna mati vakazokuona vakunamata vanofunga kuti haudi ikanalo mene anotongwa nenyika mbiri unonzwa zvakanaka akauya kukembiso anonzwa kuti denga rakavhurika mani akadzokera kucollege hamumuwani kugurupu hamumuwani kumorning devotion hamumuwani anenge achifara kana umene natural man aingoita zvese zvangofungwa kubhawa kupi kunogocha chero zvaiitwa pachero pararwa hazvina kana basa natural man but ndagamuchira jesu i move from being natural to become a canal man i love god but i love hallo dzimwe zvacho ndakutoita zvekutoisa munamato mwari baba nditenderei ndiende kungotadza mwari wofunga mwari angabvumira unopenga zvimwe zvo zvinotamba nemunamato kunge zvinhu kwazvo izvo zviri amwe munhu anoziva zvatotaura nditi hallo is the canal man anotongwa nenyika mbiri poatoti zvandoda kuti hazvisiri zvo ndobva poata kusazoti al oh, wretched man who shall deliver me you cannot get, let me tell you, you cannot get to the spiritual man before you get that crisis. You go through a crisis. yekuti shoko raparidzwa kunzi utsvene waakurinzwa wa ende wabvumirana neutsvene but kuzocheuka zviri munyama yako so ende kune zvimwe mapassions anoita kunge anodenhwa nekuziwa jesu Mama havana kana kana wana daira imeni papa. Ndikatirambe chirova ipapa. Ndopane wani papa. Unoziva kuti zvimwe zvivi usati waziva Jesu eh, eh, eh, mapassion acho zvanga zviri nani. Kuzongoti waisa Jesu into the mix. womboenda mwana mwari baba ndiregererei nemisodzi yedu handichazviiti futi mnamato wapera two days unzwa kuti ha ndiri munyowani handichaiti rechi three day akunobodhima filimu le tini futi awadzokera futi mwari baba this time ndikaita futi damurai ruoko rwa two weeks uchitya kuti ruoko rwangu wozongona karo kana bapikinudi please mwari baba musadambure amwe munhu anoziva nyataura saka unosvika pekuti unoziva pane pamwe unozosvika pekuti mwari ka ichi chitema ichi a ah. chinhu chinyowani chandingakuudzai panyaya ichi mwe musi ndakaita ndikati nda ndakatsamwa mwe musi ndazofarisa ndakakarwa ndaita fuli exactly zvandaiti ndinoita ndatsamwa but pandafarisa ndaita fuli Ah, mwari baba kana umbopinda mumavhesi chamoti athink bhaibheri rakati po akapuwa mudzwa athink hapana abatwe vavo athink this is my soul in the flesh ndakamboiedzwa yekuti i think this is my thon ndakamboiedzwa ini vandazonzi namweya mutsvene mwanangu po ndakamupa revelation ndikamurakidza kudenga ndika iwewe Ah. ndingakutanga nokupa munzwa usaka it's a sin you need to deal with this saka po muchapter 7 anozorealiza muchapter 7 imomo akunopedza oti who shall deliver me ozoti praise be to god through jesus christ obva azoti pavhesi 25 so that now with my mind i save the law of god but with my flesh the law of sin ah po wambanga inga zvawati wadiri for one wakuti my mind saves god apedza akuti my flesh saves sin akash ndokudiri for kwacho iri uri kuramba uchidzokorodza kuti flesh yangu ndini po flesh yangu ichiri kuseva sin asi my mind my soul is now saving one haina kuperera ipapo chapter verse chapter 8 icontinuation vanhu ndo vakangoisawo division pa therefore

of sin and death nelaw of life in christ jesus tikutara nyaya anoending within utinosvika mwari anotibatsira nditika mm. mm. zvaadiscover po ndezvekuti chii zvandauya panapa ndiri munhu wa ndichifamba namwari ndiri pacanal man hallo ndiri pacanal man zvekuti e, mwari sungai nyama yangu e, mwari e, urayai mafeelings unoziva munamato uyo God kill my, my feelings kuunzwakwa kumunamato wokuti kill my, my feelings anditya mafeeling nguva dzakawanda haa fi akaiswa ipapo namwari haasi wani nyaya po akadisika kuti kune two laws ndicharamba ndiri munyama nyama yaiponeri kunoku hallo asi kune another law saka paul discovers two laws dzekuti unofamba sei munyika yemweya number one law of sin and death number two law of life in christ jesus dzinofamba sei malaws ayo takutopedza zvedu nasi number one law of life in christ when i read the bible i am pursuing the law of life in christ jesus okay. When I attend a camp, law of life in Christ Jesus. Hello? Mm -hmm. Joining the present worship team, law of life in Christ Jesus. And it listening to a celebration dvd law of life in christ jesus going to a prayer mountain to pray with my friends law of life in christ jesus and ozveshuwawo ndikaswera ndichiterera take shuwa ndosvika pamba penyu moti achitinamatira isadza Haa murityise dzimwe. Nendimi dzino rakatototi nekata paya zvazoza zvatupa kayana hacho. Vanhu vanoti chii chiri kuitika ndagara ndiri mulow of life yacho. Ukamboona kuti ukaswera kuchichiso kunamata hakunetsi. Mm. Ukaswera uchiterera worship kunamata hakunetsi. Halo, uchibva kukembi so Monday unenge uchifaya. Iro of life in Christ Jesus. Paswera ni vanhu vamwari so izvi tikapedza kunamata ndikapedza kuticha ndikati vanhu ngatichinamatai ilaw of life unonzwa kuti uchisimudza prayer imwe yekuti so yausati wambosimudza ilaw of life in christ jesus but pane imwe inonzi law of sin and death i feel depressed today madvd andakamboti handichaoni futi ari kupi Dressing yandakamboti handichapfeki futi. Ndinongoipfeka ndiri mumudhu. When I'm feeling blue. Eh? Bhaibheri rakati kuvakadzi dress with sobriety kuna first timothy chapter 2 andika word ranongoda papo chete ndi sobriety sobriety with soberness minors away from the influence and intoxication of emotions

pane mamwe mamuzi ekuti ukapinda dvd rwakati haufa ukaona futi ndorati ndiri kuda isa iroro nezvimwe zvawakadzima mukombiyuta ukaisa kurecycle bin unodzokera kurecycle bin kunozvitsvaga restore restore restore restore What's a delete, delete, delete, restore, restore. Mom, none of this is what I'm Hello? In law of life, in law of sin and death. Saka mamwe mabhuku aunoverenga in law of sin and death. Ukapedza kuverenga hapana kana chitsvene chinobuda ipapo. kuruzoita pana dzimwe shamwari zazvino zvati ava vanhu ava ende zvinondiratidza nyaya yacho waita offended nezvawakaprojecta kuti mwari vachandiitira zvakati musi wakati ndobva zvaramba kuita musi wauri kuda then you feel offended at god shamwari dzako dzepanasi dzo shamwari hande tonongocha munozvinyanya zvoujesus jesus venyu zvo hande apa unoti saka uri kuswera chiti handina zvandikuita apa waswera wakazvimba misodzi uchichema warasiswa nabrother wakuchechi vamwe voti hande apa mota iri kudrudru vakavhura dho mune mukomana wespeya arimo asina musikana iwo uri roniri lof sin and death mukaendawo kudisco zviri easy because its a conducive environment zviri easy wokutadza saka uchiona kuti kana vakugadzira nedisco racho nemalights aya akagadzirwa namezima to mesmerize people to hypnotize nemabhisi emusic anoita put your natural rhythm out of focus so that you don't think properly munobva maiswa mudisco macho munobva maiswa nechirima kugadzira environment yekuti law of sin and death manovhero ako law of sin and death five pages uchitsanangurirwa and they removed one pattern

wardrobe yako unodzokera wega kumadisk yako unodzokera wega ku zvese zviri mufoni media yako what do you feed on and when do you feed on it kune zvimwe zvausingadi unless wasvika pane imwe point yekuti god i have tried this i prayed kuti this year i want my breakthrough school fees yangu this term god by fire by thunder inofanira kunge yabhadharwa musi wekufu zvobva zvavhurwa school fees haina uningi hallo aukona nyatara pena horaiti school fees yacho yawanikwa hafu kumba grocery ndobva radi rashaika kwangopiwa kachidhambi kemazoe kuti ungosvikawo uinako day one apa vamwe vane matrunk akadai so mashuga dedi ati kurivhesa mubenzi pamba pamunogara ipapo pamuri kusheya room apa you are offended ari kuona zvinonetsa nyaya izvo you are offended asikana ande kwakati hauna outfit akati outfit asikana kwati ati bhutsu katitora bhutsu dzangu idzi Eh, zvajeso zvenyu zvakupe apa iwe uriyo sonoti mazuva ano zvajeso zvacho wagadzirirwa a law of sin and ndisi better to say sorry than to ask for permission mastatements ari kubuda mumacvc iwayo handiti ka izvi zvinhu zvakagadzirwa mamovies ese ari panyika akagadzirwa on two laws law of life in christ jesus nelaw of sin and death every movie every music song everything every novel zviri on two laws everything is based on these two laws mm. every dressing on two laws
saka unoona kuti movie yataona iyi ilaw of life here in christ mm. tapedza kuiona togona here kunamata nemisodzi tichichema Ah, ingoti zvayo ingori nekanudity bijana kana ingori nelanguage ana ff fu fu fu kudhara anga kuine manowanda 18 izvo zvizvi 14 yadzika yapa 14 andirika language sex nudity zvese zviri pa 14 years law of what generation law of what takunhonga mamuvi ako rhythm city law of what tinawo madstv remahara nedstv charomba kwangu taane about two to three years tisina kumbojusa zviri mumba togona kujusa tinayo mari yekujusa asi tane unoziva kuti zvinhu izvi vakomana vana vangu ndosakaona tiri kuya nawo kukembi kuno kuvarowedzera zvinhu zvani zvamwari Iwo tudiki turi apa apa mukati ngatinamate mukarova ndini tinokurumbidza apa anokuroera prayer yekuti ka unonzwa wati wakomana pano pana mwari vari kufamba kana pane nzvimbo yavanofarira kuchechi vanga vaya vakatamba zvavo but vaitoti toda kuenda kukembi ndaida kuya ndega nazomura no handiti because chi varovedzere Murume zvakanaka. Auya ari grade 500 dedi hapana here movie yatingaona semhuri. We screen our movies. Tafarira kuona mamovie totsvaga disc toriona tega iri haridi todzima todzima todzima. Iyi it's a Christian movie. Toichengeta. Ukaiona munzwa chokomana movie chipera munzwa kuti tinopinda mumweya. Rakoshanaka ndonana mai asi munzwa yes. This has been written by Christians.

saka kunoti law of sin and death ndoyagudo vanhu vese vagara mulaw of sin and death saka kukisana muri murelationship zvaso normal kuhagana tikati kwakane motoshandisa kuti mudhara uri kuti kwe hagi munofura ipapa law of sin and death all right isaac newton

445 tons of metal dzinobhururuka imo muri kunzi bepa ukakanda chitauro chinodonha but umwe akapropera certain velocity at a certain angle and speed you break through ndo chikristu ndo chikristu satani anoshanda nelaw of sin and death which is the law of gravity yekuti mukangoenda mazvitanga zvemanovhero hamusimuki nyange ukapa maresolution nyange ukauya wakachema ka four mwana baba handichaiti zvemaboyfriend uchingodzokera uchinoda futi umwe munhu haubudi mulaw of gravity you are within the what the magnetic field of sin but there is a need patinoti paasasting you are propelling yourself your spirit at a certain velocity when i read the word when i fast when i pray ukangopedzawo force of gravity you can now float chikristu hachichanetsi kunamata hakuchadi wachi halo munomwani zvinoda wachi here kuti namata namata utarisa namata namata mungaitawo neti namata namata ende hatimbotaurirana iwe unoziva mutongo wayo wakamboita oneti newachi unoziva indakamboita Chatanga kuita honest. Ovanza prayer, ovanza varara vari zvira zvara. Ota sawa chisona na half nine. Ota ano rega ni borova. Vana vana to sa sa. Wapedza wazona 9:33. Kuzumba mara kwa fungwe. Zakajerera zvese. 3 minutes. andiona zvinoitika ukaona wakunamata manje usina mweya mutsvene uya watutaura uya anoidi mwibviri neaponi uriona unozoona kuti difference pane difference wamwe wachinamata watanda pakana kotsetanda komandanda vari matangizo inzwa kuti vakomana uyu munhu ina jesu zviri zvese apa iwo ru jesus I bind you. Uri kubhainda ufa, hatiyazi kuti uri kubhainda ufa. Come out. Holy Spirit, come out. Ende vanhu vekwedu nechimwe chipendekosa chakawanda chine ziro chinogona kudzokorodza shoko vanhu. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. anenge apara musha kwanoti kwamatangs kune mamwe machechi anototicha vanhu matangs acho ekuti unongo shima ndarasiya ndasiona shima ndarasiya richashanda karora Hello? Halo. Vamwe munotozwa matax ake isiri iwayo. Halo. Isiri iwayo. Yet anomuvwa matangs. Kune ma angelic tangs. Kune ma tangs of warfare. Awanzwa kuti gear radini? Mumwe yo. Kune ma worship tangs. Halo. Kune ma lang different languages. Aunoto chinamata mwamshana gonozwa this is Mandarin Chinese. imwe nguva uchitaurira neshona unochinzwa inda kuno kunozonzwa kunze nzeve dzakunzwa kuti zviri kutaurwa matimes but kuno kune shona ndiri kunzwa zvandiri kutaura malevels there are ten benefits in speaking in tongues unfortunately nguva henyu Madya nguva yacho. Alright, hatisiyane naizvozvo madya nguva yacho. saka uri kuona kuti kana takutaura manyaya yespirit realm nelaw of sin and death vanhu vakawanda vanoti nyange vagamuchira manje vanogara mulaw of sin and death mamudzo kusaverenga bhaibheri tv makuhwa magirlfriend maboyfriend iwo mukoma unocho ukamupuhwa nani isu kwatakakura mweya mutsvene akanzisa kuti hautsvagi wega musikana unotsvagirwa namwari Ndaziva Jesu ndi, ndi, ndi 1996 ndandine wasikani wangu 3 pachurch 3 muchurch unofunga kuti ndandine I was a national chairman I'm telling you for years but pandakaziva jesu ndirimo muchechi handina kutsvagira vasikana mamistake ndakanonzwa chamwari ndakuda kumbotsvaga mwari ndakuda kumbotsvaga mwari ndakuda kana mwari azoti ndidzoke ndichadi seven years ndisina musikana seven years mwari vakazondiudza 2000 kuti mwanangu ndakunzwa munamato nenyaya yemusikana pamaqualities 8 awakataura ndawedzera echinai ndikamuona musikana chi 2000 2001 2002 2003 kwazonzi namwari ndiye musikana wacho she was my student kusiyu ari kuye level ndiri ticha kusecondary atopedza chikoro aenda kumba ndimana zonzi namwari ye musikana uyoyo Dear musikana uyu wakati unoda six years difference nemukadzi wako enda unomubvunza birthday rake exactly square square 19 july 19 july oh. ndakatozoudzwa nzi ndiye musikana ndatoo mufundisi ndatouya kuno kubulawaya ndakauya muno ndisina kana munhu one wandaiziva ndakachengetwa namweya musveni mwari uyu kana ukange mafamba mese ndiri ticha ndiri ticha 99 ndakaona mwana weform 3 ndikamufunga ndikati mwari ndipei ndichengete ndega unozoatanhonga statement yomwe mu ndingazotorerwa newamwe mwari baba dii ndipendesvika ndakafunga musikana for two weeks baba two weeks ndiri kumutare church college ndakafunga two weeks two weeks ndamufunga ndokunoreceiva tsamba iri kubva kuharare youmwe mwana wandaifudza wekuchikoro koko ari prophetic ati baba ndiri kuenda ndiri mukombi ndiri kuenda kumandara i saw you in a vision muchipiwa tsamba napatience musikana chainzi patience Two weeks later, munozoona muchipiwa samba, pamakapiwa samba muchisekerera, suddenly a big snake came. Ameno kuti makazodii mukangonzvenga ndobva yadonha ndobva ya but nyoka yaionekwa kuti haina kufa. Ndobva zvanzi chadambuka uraya nyoka ine voice raMwari. Ndobva matora match stick. Muchidaidza kuuraya nyoka zvikaramba. Zvikazonzi naMwari be an innocent soldier. saka dhedhi ndiudzai kuti zvinorevei ungamuudza mwana kuti zvinoreva kuti unopfugama dzihwa rinokuda ndakwanangusiyana nenyaya yoyozeyangu haungainzwisisi ndakafunga hana unyora tsamba hana umupfimba ndakamufunga for two weeks mwari vakatumira ye message kuti be an innocent soldier haunyengi musikana wasina zina mwari nyenga ndiri kutipi ndakaona mwe musikana weelevo anga akanaka anga ari mutsuku anga aka ndamuda ndobva ndati mwari baba uyu musikana ndamuda vanoita zvemasaini zvana gideon andi unoziva yemasaini zvamuri kuita zvenyu zvekuti anzi akauya akabata kotopeya ndii vakaonekoochadhema kotopeya wakuti anzi akauya akabata anokuigira saga ra ndavandaita saini ndandine kwaya yechikoro ndikati mwari kwaya yangu ikanoita number one musikana ndewani ndobva kwaya yaita number four ndiri kuneseka nenyaya vamwe vana vanga vari prophetic scripture union yandaiticha vagumisira vese mwana wese anga arimo airakidzwa mavhijiri mwana wese aiprofita 50 children everyone mwari vafamba pachikoro ndobva vanati tatichinamata nekuda kwenyaya yemusikana uyu tamurakidzwa ari muonde wakasvipira usina mafutso saka zvinorevei baba eye wozwa kuti nyaya yataurwa ndiani vangotaura nangu siyai ah. shungu dzekuda zvinhu zvauri kuda ndavandaenda kuna headmaster wechikoro vandirespecta headmaster takabiridzirwa kumadistrict ndokumbirwa kuenda kuprovince kwamutare kwakuhairwa bhazi ramupfumunzi endai nekwaya yaite number four kwakunosvika mura ndikati kwamuchare tikangoita eh, top 10 haa zvinenge zvaita kukupa mwari saini takanoita number 18 wodzoka woziva kuti ah, game radi zvaramba ndiri kuzvitaurire zvese izvi kutora nyaya yedimensions dzamweya muchena nditi takachengetwa kwete nekuti taigona kwete nekuti tatine marizoshen akanyanya kusimba takachengetwa namwari anotaura anokutsiura kuti uyu mukomana haasiriyo uyu izvozvi pana pamheno nyuni mandidaidzire munhu wese ari murelationship isiriyo hamheno hako its already down and dead hameno hako tinogara tichizviita makoreji vachiseka unozoonesangana nayo two months azvakaramba zvakapera because ukatanga relationship one wrong foundation its divorce vana vanokura vachikwara nekutambura matambura ataita isusu acho I'm a marriage counselor tino tino we, we, we deal with ma lecturers ekuma colleges ana nasti vanani vanouya vakazara kumba kwedu usiku pumbwe vanhu vachirovana vane chikoro ndinomurova uyu ndiye andidai o oh, o oh, o oh. bishopu ndinouraya munhu panapa bishopu aoma nechikoro chese ichi marriage wise completely illiterate Our marriage counselor for the past 15 years. We preach in big conference, marriage conferences. But if you want to know that kuti vanhu vari kungopinda marriage, kungopinda angoona munhu. Izvo mwana mata pa college pano handi vindi sina mkoma. Bye bye bye. Gore rangu topera mwana baba. Wakandozwa wakambapula here pakuri. Hello. takaendawo kumacollege tikanoita three years ndikadzoka ndisina musikana college kwacho ndainzi baba ndiine 20 years bcause vanhu vanogona kuona zvimwe zvinhu kabody weight uremu glory on you Because of chiripa chiri mukati. Munoziva nyaya yatava panapa. Mm. Tataura nyaya yelof sin and death handiti ka. Mm. Inyaya yekuti when you start to move and ukatanga kunzwisisa kuti I move in the spirit of life when I read the word. Eh, Romans chapter 8 ino inotanga kunakidza uchibva ipapapo zvonzi chii to be carnally minded is death what must I now do I must talk in the spirit of life. read my word fellowship with others kwaona munhu wangoda nyepa hey, inini munhu wanga muchingodaidza gose rwangu ndezvizvi ndikuverenga mabhuku angu inini handichauyi kuprayer woziva kuti pane munhu abatwa nasatan college kunoraramika mushe on one extreme or the other one you need to know your god and to pass your subjects and leave college takaenda kugomo ndakatanga kurizira kucollege kunzi kunorarwa mugomo kufasta three days ndakatanga kuzvizira kucollege kusangana nevision mwari vachindidaidza kuministry ndakatanga kuzvizira mudomitori remadokero hostel pamutare